Salam meni hormatly adamlar! Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Oň gün tertibine harby hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garamak meseleleri, bu düzümligiň öňünde durýan ileri tutulýan wezipeler girizildi.
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşy Ministrler Kabinetiniň binasyna gelip, bu ýerde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary! Şu gün biz Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideo aragatnaşyk arkaly mejlisini geçirýäris. Mejlisde ýurdumyzyň harby hem hukuk goraýjy edaralarynda Iki müň ýigriminji ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine serederis, şeýle hem Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmäge harbyň hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleleriň hem birnäçesini we beýleki Käbir soraglary ara alyp maslahatlaşarys.
Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen, goranmak ministri Günnogdyýewa söz berdi. Goranmak ministri ýanwar-iýun aýlarynda garamagyndaky düzümleriň ýerine ýetiren işleri, ýazky harby gulluga çagyrylyşyň jemleri, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň işgärler düzümini berkitmek, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabat diňläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň wezipelerini çözmekde goşunlaryň ähli görnüşlerini häzirki zaman tehnikalar bilen üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýanyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň düzüm bölekleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygy aýdyldy. Döwlet Baştutanymyz ugurdaş ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär derejeli serkerdeleri taýýarlamak ulgamynyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegini esasy ugurlaryň hatarynda görkezdi. ýaşlaryň arasynda harby gullugyň ähmiýeti barada düşündiriş işlerini geçirmek, şeýle hem jemgyýetçilik ynsanperwerlik taýýarlygyny bedenterbiýe hem-de sport bäsleşikleri bilen utgaşdyrmak möhümdir diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra Içeri işler ministri Çakyýew Içeri işler ministrligi tarapyndan şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemleri ýangyn howpuna garşy, jemgyýetçilik tertibini saklamak, hukuk bozulmalarynyň, ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak boýunça düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmek ugrunda geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, Içeri işler ministrliginiň düzüm bölekleriniň işinde ýokary hilli we döwrebap tehniki serişdeleriň işjeň ulanylmagynyň ähmiýetine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesiniň ähmiýetini, ýangyn howpsuzlygy kadalarynyň berjaý edilmeginiň zerurdygy barada düşündiriş işleriniň geçirilmegini esasy ugurlaryň hatarynda görkezip, öňde durýan wezipeleriň netijeli ýerine ýetirilmegi ugrunda birnäçe degişli tabşyryklary berdi. Soňra Döwlet serhet gullugynyň başlygy Durdyýew göni wideoaragatnaşykda serhet gullugy tarapyndan şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabatyň barşynda ýurdumyzyň çäkleriniň asudalygyny üpjün etmek maksady bilen amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler, gullugyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, terbiýeçi esgerleriň we serkerdeleriň netijeli gulluklary üçin döredilýän şertler barada hem aýdyldy. Ýurdumyzyň Döwlet serhedi köpasyrlyk dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýan ähli goňşy döwletler bilen dostluk serhedine öwrülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Serhet goşunlarynyň öňünde durýan wajyp wezipeleri üstünlikli amala aşyrmaga ukyply ýokary hünärli harby gullukçylaryň taýýarlanmagy häzirki döwrüň möhüm talaplarynyň biri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda anyk tabşyryklar berdi. Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy Hallyýew şu ýylyň geçen alty aýynda milli kazyýet ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barlan işler, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, bu düzümiň işgärlerine örän jogapkärçilikli wezipeleriň degişlidigini belledi. Kazyýet edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak bu düzümiň işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Alnyp barylýan işiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kazyýet önümçiligini guramagyň döwrebap ugurlaryny ornaşdyrmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Soňra baş prokuror Atdaýew hereket edýän kadalaşdyryş hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek boýunça şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça geçirilen barlaglaryň netijeleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy hasabat diňläp, özygtyýarly döwletimizde kanunçylygy we hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, prokuratura edaralarynyň möhüm borjy bolup durýandygyny belledi. Geçirilýän barlaglaryň netijeleri boýunça prokuror gözegçiligini işjeňleşdirmekde möhüm hasaplanylýan çäreleriň netijeli amala aşyrylmalydygyny belläp, döwlet Baştutanymyz öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Soňra milli howpsuzlyk ministri Annaýew hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de iki müň ýigriminji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda mukaddes döwlet Garaşsyzlygynyň gazananlarynyň ygtybarly goragyny, milli howpsuzlygy üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem döwletimizde we jemgyýetimizde durnuklylygy saklamak maksady bilen degişli düzümler bilen utgaşyklylykda alnyp barylýan işler barada aýdyldy. Hormatly Prezidentimize hasap et diňläp, bi ministrligiň ýurdumyzyň konstitusion gurluşyny we çäk bitewüligini goramaga, häzirki döwrüň dürli wehimlerine garşy göreşmäge gönükdirilen çäreleriniň möhüm ähmiýete eýedigini belledi. Işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň, öňdebaryjy tehnologiýalary we işläp taýýarlamalary giňden peýdalanmagyň wajypdygyny ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz bu babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Adalat ministri Muhammedow hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, şeýle hem şu ýylyň birinji ýarymynda milli kanunçylyk binýadyny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak boýunça alnyp barlan işler barada hasabat berdi. Amala aşyrylýan hukuk özgertmeleriniň möhümdigi barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz bu ulgam boýunça dünýä tejribesini işjeň öwrenmegiň, alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, Türkmenistanyň kanunçylygyny umumy ykrar edilen halkara hukuk namalaryna utgaşdyrmak boýunça dünýä tejribesini öwrenmegiň we bu babatda degişli teklipleri taýýarlamagyň zerurdygyna üns çekdi. Şunuň bilen birlikde, täze kabul edilýän we ozal hereket edýän kanunlary ýurdumyzyň ilatyna düşündirmek boýunça alnyp barylýan işler yzygiderli dowam etmelidir diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaýkulyýew gümrük gullugy tarapyndan alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Gullugyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň we ony tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz gümrük gullugynyň işini kadalaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan çärelere berk gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy. Gullugyň düzümleýin bölümlerine dünýä tejribesinde giňden ulanylýan utgaşykly maglumat ulgamynyň ornaşdyrylmagynyň ähmiýetlidigini belläp, hormatly Prezidentimiz bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Gurdow ýylyň başyndan bäri migrasiýa gullugynyň işiniň netijeliligini üpjün etmek boýunça amala aşyrylan anyk çäreler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabat diňläp, migrasiýa hyzmatlary ýola goýlanda we döwlet gözegçiligi amala aşyrylanda häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak arkaly howpsuzlygy üpjün etmegiň derejesini ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz dünýäniň öňdebaryjy tejribesini we şu ugurda umumy kabul edilen halkara tejribesini öwrenmek, şeýle hem ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak işlerini dowam etmegi tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow göni wideoaragatnaşykda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça milli goşunymyzyň kuwwatyny we goranyş ukybyny berkitmäge gönükdirilen giň möçberli harby özgertmeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümleriniň söweşjeň we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilik we goranyş häsiýetine eýe bolan harby-syýasy strategiýasynyň Watanymyzyň diňe bir ählumumy howpsuzlyga we parahatçylyga pugta ygrarlylygyny äşgär etmän, eýsem onuň öz bähbitlerini goramaga we saklamaga bolan gyzyklanmalaryny alamatlandyrýar diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy belledi hem-de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly Türkmenistan Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary! Biz döwletimiziň alyp barýan parahatçylyk söýüjilik pugta ýerýän ynsanperwer syýasatyna laýyklykda kabul edilen goranyş häsiýetli harby doktrinamyzyň esasynda harby we hem hukuk goraýjy edaralarymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli berkidýäris. Biz, harby gullukçylarymyz, Ozunyň maşgala magzalary barada hemişe hem alada edýäris. Olaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak, ýaşaýyş hem durmuş şertlerini has hem gowulandyrmak, oňat dynç almaklary, yhlasly zähmet çekip, Watana halal gulluk edip, uly üstünlikleri gazanmaklary üçin ähli zerur şertleri döretmek boýunça uly işleri durmuşa geçirýärys. Biz bu ugurda alnyp baran işlerimizi, elbetde, mundanam beýläk hem dowam ederis. Döwletimiz, harby gullukçylarymyz barada hemişe alada eder. Olaryň tä Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, etmedi. Şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideo gatnaşy arkaly mejlisimizi geçirip gutarýarys. Men siziň her biriňize berk jan saglygy, rowaçlyk, halkymyzyň asuda hem bagtyýar durmuşda ýaşama ugrunda alyp barýan jogapkärli gullugyňyzda uly üstünlikleri hem-de maşgala abadançylygyny arzuw edýär. Sag boluň!
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň çar künjünde ýaýbaňlandyrylýan medeni-köpçülikleýin çärelere, çuňňur many-mazmuna beslenýän dabaralara raýatlarymyz işjeň gatnaşýarlar, täsirligi, özüne çekijiligi bilen tapawutlanýan çäreler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň nurana dünýäsiniň aýdyň beýanyna öwrülýär. Türkmenistanyň oba hojalyk toplumynda Mähriban Arkadagymyzyň Täze bugdaý atly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi mynasybetli ýörite maslahat geçirildi. Maslahata Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenatlary döwlet birleşiginiň, Türkmenoba hojalyk uniwersitetiniň mugallymlary hem-de Agrar partiýanyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda Arkadag Prezidentimiziň täze Bugdaý atly goşgusy dabaraly ýagdaýda okaldy. Şeýle hem, maslahatyň dowamynda alymlar, tejribeli oba hojalyk hünärmenleri we agrar partiýanyň wekilleri çykyş etdiler, hemem hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek babatda edýän kömek gollaglary barada buýsanç bilen bellediler. Bu ýerde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba agrosenagat toplumynyň gazananlarynyň giň göwrümli sergisi guraldy. Sergide çörek we çörek önümlerine giň orun berildi. Maslahat gatnaşanlar ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmäge berýän uly goldawy üçin mähriban Arkadagymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Kärdeş çakylyşyklarynda milli merkeziniň guramagynda Bagtyýar biz, Arkadagly Bitarap diýarda atly duşuşyk maslahaty geçirildi. Bu ýerde Bitaraplygyň ýigrimi bäş ýyllygy we Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygy Türkmenistanyň teklibi boýunça Türkmenistan ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek baradaky maslahatyň netijeleri barada durlup geçildi. Demokratik partiýanyň syýasy geňeşinde okuw-önümçilik tejribeligini geçýän Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň hemem Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyplarynyň gatnaşmaklarynda hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary, ýaşlar üçin görelde mekdebidir atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýyly Watanymyzyň zähmetkeş, gallaçylarymyzyň azyklyk bugdaý taýýarlamak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habara, şeýle-de hormatly Prezidentimiziň ýakynda Diýarymyzyň welaýatlaryna amala aşyran saparlaryndan gelip çykýan çözgütlere bagyşlanan Çörek mukaddesdir atly türkmen desterhanynyň bezegi bolan çörek we çörek önümleriniň taýýarlanyşy, olaň özboluşly aýratynlygy, çörek barada halkymyzyň arasynda dörän däp-dessurlar, edim-gylymlar, şeýle-de türkmen gelin-gyzlarymyzyň başarjaň ellerinden dörän el işlerimizi wasp etmek boýunça görkezme çykyşlary taýýarlamak hemem çeper gürrüň bermek boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň dowamynda talyp gyzlaryň milli mukadesliklerimiz we türkmen zenanlaryna mahsus milli häsiýetler, başarnyklary baradaky çykyşlar hemmelerde ýakymly täsir galdyrdy. Seýitnazar Seýidadanaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Demokratik partiýanyň Lebap welaýat komitetiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Hemişelik Bitaraplyk ösüşli ýollaryň şuglasy atly maslahat geçirildi. Maslahatda Arkadagly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda dünýäde parahatçylygy, ählumumy abadançylygy, hoşniýetli goňşulyk ýörelgelerini öňe sürýän ata Watanymyzyň halkara abraýy, Garaşsyz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň taryhy ähmiýeti, sebitde we dünýäde ylalaşdyryjy merkez hökmünde meşhurlyk gazanýan döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ulgamlaryna ýetilen belent sepgitleri barada aýratyn durlup geçildi. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Demokratik partiýanyň Mary welaýat Mary şäher komitetleri bilen bilelikde guramaklarynda talyp ýaşlaryň arasynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy hoşniýetli hyzmatdaşlygyň nusgalyk ýoly atly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Arkadag Prezidentimiziň amala aşyrýan il-ýurt bähbitli işleri dogrusynda, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly ýigrimi bäş ýyllygy mynasybetli çykyşlar edildi. Maslahata gatnaşanlar döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Magtymguladyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplary tomusky okuw tejribeligini Gökdere jülgesinde ýerleşýän Çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerine hem-de Aşgabat şägerinde ýerleşýän Çagalar sagaldyş hemem dynç alyş meýdançalarynyň golaýlaryna geçirýärler. Olar nazaryýetde alan mugallymçylyk bilim başarnyklaryny tejribelik geçmek bilen has-da kämilleşdirýärler. Tomusky okuw-terbiýeçilik tejribeliginden geçýän talyplar çagalar sagalçy we dynç alyş merkezlerinde hemem meýdançalarynda terbiýeçilik işleriniň esasy usulyýetlerini ele almak bilen, çagalaryň ýaş aýratynlyklary boýunça okuw-terbiýeçilik işlerini alyp barmagyň aýratynlyklaryny öwrenýärler. Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyplaryň nazaryýetde alan bilimlerini okuw tejribeligine berkitmek maksady bilen, Rysgal paýdarlar täjirçilik bankynda tejribe geçýärler. Talyplar bu ýerde işleriň guralyşy bilen gyzyklanyp, degişli hünärmenler bilen sorag-jogaplar alyşýarlar. Bu bolsa olaryň geljekde öz ugurlary boýunça ökde hünärmenler bolmaklaryna ýardam berýär. Türkmen oba hojalyk institutynyň talyplaram nazaryýetde alan bilimlerini önümçilikde kämilleşdirmek maksady bilen, şu günler gowaçalara ideg işlerinde ulanylýan sanly telematik ulgamlar bilen doly üpjün edilen John Deere kysymly tehnikalary erk edip, okuw tejribeliklerini geçýärler. Dünýäniň iň täze tehnologiýalary hem-de sanly telematik ulgam bilen enjamlaşdyrylan John Deere kysymly tehnikalara talyp ýaşlaryň erk etmegi, olaň öz saýlabylan hünärlerine höweslerini has-da artdyryp, netijeliligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Bu bolsa Arkadag Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly ýol başlygynda bilim ulgamyny kämilleşdirmek, sanly bilim Konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmagyň döwlet syýasatynda aýratyn orun berilýändigine doly şaýatlyk edýär. Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň talyplary hem şu günler çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde okuw-tejribeliginde bolýarlar. Mugallymçylyk mekdebiniň talyplary dynç alýan çagalar bilen iňlis we rus dili sapaklaryny, sport ýaryşlaryny we medeni çäreleri guraýarlar. Magtymguly Nakaý Türkmen döwlet uniwersitetinde iki müň on dokuzynjy, iki müň ýigriminji okuw ýylynda professor-mugallymlar we talyplar tarapyndan ylym, taslama, döredijilik, bilim, sport hem-de medeni-köpçülikleýin işlerde gazanylan üstünliklere bagyşlanan dabara geçirildi. Dabarada Magtymguly Nakaý Türkmen döwlet uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň halkara we döwlet derejesinde geçirilen ylym, taslama, ders, sport hem-de beýleki bäsleşiklerde, şonuň ýaly jemgyýetçilik çärelerinde işjeňlik görkezip, şeýle-de tapawutlanyp işleýänlere, görelde ulokanlara bilim, sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň Hormat hatlary, diplomlary, ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Dabaranyň dowamynda Bitarap Watanymyzy, hormatly Prezidentimizi, Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylyny, milli gymmatlyklarymyzy, türkmen tebigatyny wasp edýän aýdymlar ýerine ýetirildi. Osman adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersitetinde Awtomatika we elektronika fakultetine degişli Nanoelektronika we internet hemem Bionika we robot tehnikasy ylmy-önümçilik merkezleri hereket edýär. Bu ýerde talyplar nazaryýetde alan bilimlerini amalyýetde peýdalanmak maksady bilen, önümçilik tejribeleriniň geçýän döwründe halypa mugallymlar bilen bilelikde awtomatlaşdyrmaga, elektronika, robot tehnikasyna, akylly tehnologiýalara, şeýle-de, Internete degişli ylmy-taslama işlerini ýerine ýetirýärler. Bu işleriň esaslarynyň birem akylly öý ulgamydyr. Akylly öý ulgamy Nano elektronika we internet ylmy önümçilik merkezinde sanly ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan akylly tehnologiýalara degişli akylly öý ulgamy işlenip taýýarlandy. Şunuň bilen bagly käbir akylly enjamlar ýagny akylly elektrik geçirijä çatyjy, akylly aýna, akylly ses buýruklaryny ýerine ýetirijiler döredildi. Ýokary okuw mekdebinde bilim alýan talyp ýaşlar sanly bilim ulgamyny ösdürmekde ägirt uly işler alyp barýan mähriban Arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylyna bagyşlanyp guralýan dürli medeni-köpçülik çäreleri Ahal welaýatynda-da biri-birine ulaşýar. Demokratik we Agrar partiýanyň Kaka etrap komitetleri tarapyndan geçirilen maslahat baý many-mazmuna eýe boldy. Ondaky çykyşlarda sagdyn durmuş ýörelgesiniň berjaý edilmeginiň Her bir ynsanyň we tutuş jemgyýetiň bezegi bolup hyzmat edýändigi bellenildi. Sarahs etrap ýaşlar guramasy, etrabyň kazyýeti hemem Sarahs etrap polisiýa bölümi tarapyndan geçirilen maslahata turuwbaşdan ýokary ruhanyýetlik hemem işjeňlik ýagdaýy mahsus boldy. Maslahatyň dowamynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlaryň zähmetde, okuwda, jemgyýetçilik we köpçülik işlerinde işjeňlikleriniň barha ýokarlanýandygy hakda anyk mysallar getirildi. Demokratik partiýanyň Tejen etrap komiteti etrap we Şäher ýaşlar guramalary tarapyndan geçirilen maslahatam diýseň täsirli boldy. Çykyşlarda Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyzyň, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuşyň ähli ugurlary boýunça ýetilen belent sepgitler, hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli amala aşyrýan sahawatly işleri dogrusynda bellenildi. Balkan welaýatynda-da Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylyna bagyşlanyp geçirilýän Dürli derejeli çärelerdir maslahatlar uly joşguna eýe bolýar. Balkan welaýat polisiýa müdirliginiň ýol gözegçiligi bölüminiň, Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň guran çäresi hem Türkmenistan, Bitaraplygyň mekany ýylyna bagyşlanyp, ol aýratyn ähmiýete eýe boldy. Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher, Magtymguly etrap geňeşleriniň, şäher, etrap polisiýa bölüminiň, Kämillik ýaşyna ýetmedikleň şäher etrap bölümçeleriniň, Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýerli bölümleriniň belentli goramaklarynda geçirilen maslahat hem juda täsirli boldy. Ýokary işjeňlige eýe bolan by çärede ýurdumyzyň Baş Kanuny bolan Konstitusiýamyza goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek baradaky alnyp barylýan işler hakynda buýsançly söhbet edildi. Şeýle täsirli çäre welaýat kazyýeti tarapyndan geçirildi. Onda buýsançly çykyşlara uly orun berildi. Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli geçirilýän täsirli maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri Daşoguz welaýatynda-da yzygiderli geçirilýär. Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň guramagynda maslahat geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, Türkmenistan diýarymyz dünýäde mertebe derejesi barha beýgelýän ýurt hökmünde ykrar edilýär. Munuň özi Döwlet, adam üçindir! diýen ýörelgäniň barha rowaçlanýanynyň netijesidir. Şunda kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmegem ilkinji orunlarda durýar. Daşoguz welaýat taryhy-ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň guramagynda maslahat geçirildi. Onda Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda saglyk pudagynda gazanylýan üstünlikler, Ýaşlaryň bedenterbiýe we sporta bolan söýgüsini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada giňişleýin gürrüň edildi. Daşoguz welaýat kazyýetiniň guramagynda geçirilen maslahatda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan uly möçberli özgertmeler, durmuşa geçirilýän işler barada giňişleýin gürrüň edildi. Bu ýerde çykyş edenler ýurdumyzyň Konstitusiýasyny we döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça Alnyp barylýan işler dogrusynda pikir alyşdylar. Iki müň ýigriminji Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylyna bagyşlanyp geçirilýän çärelerdir maslahatlar ýurdumyzyň Lebap welaýatynda-da aýratyn many-mazmuna beslenýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölüminiň guramaklarynda Konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry, demokratik başlangyçlar, möhüm teklipler diýen ady bilen geçirilen wagyz-nesihat çäresi täsirligi bilen tapawutlandy. Lebap welaýat polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň guramaklarynda ýangyn howpsuzlygynyň kadalaryny berjaý etmek, ýangyn howpunyň öňüni almak, bu barada wagyz-nesihat çärelerini geçirmek boýunça öňde duran wezipeler barada geçirilen wagyz-nesihat çäresem möhüm ähmiýeti bilen tapawutlanyp, bu barada ýerine ýetirilmeli anyk işler kesgitlenildi. Lebap welaýat kazyýetiniň, welaýat kitaphanasynyň hem-ä welaýat Taryh-wulkan öwreniş muzeýiniň guramaklarynda döredijilik işgärleri bilen duşuk geçirildi. Bu ýerde hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda pajarlap ösýän türkmen Diýary, Arkadag Prezidentimiziň halkymyzyň çuňňur bähbidine gönükdirilen ynsanperwerlige, dost-doganlyga ýugrulan beýik syýasaty, Gahryman Arkadagymyzyň mukaddes ýörelgelerini durmuşa geçirmekde öňde durýan wajyp meseleler baradaky çykyşlara uly orun berildi. Mary welaýatynyň Türkmenstandartlary döwlet gullugynyň Zähmeti we ýerasty baýlyklary goramak bölüminiň guramagynda geçirilen maslahat hem täsirli boldy. Maslahata by döwlet gullugynyň hemem welaýatyň edara-kärhanalaryň hünärmenleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bagtyýar raýatlarymyzyň zähmetini we howpsuzlygyny goramakda uly işler amala aşyrylýar diýip bellediler. Serhedabat etrap häkimliginiň, etrap prokuraturasynyň, etrap polisiýa bölüminiň bilelikde guramaklarynda etrabyň medeniýet öýünde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Wagyz-nesihat duşuşygyna etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, köp sanly bagtyýar ýaşaýjylar gatnaşdylar. Duşuşygyň dowamynda edilen çykyşlarda arassaçylyk we ýangyn howpsuzlyk kadalaryny doly berjaý etmek, Sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden wagyz etmek, päk we halal zähmet çekmek, edep-ekramlyk ýaly derwaýys meseleler barada giňişleýin durlup geçildi. Şeýle çäre welaýat kazyýeti tarapyndan hem geçirilip, ol many-mazmuna eýe boldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýat komitetleriniň hemem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölümleriniň bilelikde guramagynda geçirilen maslahatlar Arkadagdan ylham alýan telekeçiler diýlip atlandyryldy. Giň gerimde ýaýbaňlandyrylýan sport bäsleşikleri ýokary netijeleri gazanmakda ähmiýetli bolup durýar, ýaryşlary kämilleşmäge giň mümkinçilikleri döredýär.
Ýurdumyzyň ähli künjeginde giň gerimde ýaýbaňlandyrylan sport bäsleşikleri ýokary okonentlige beslendi. Olara dürli ýaşdaky türgenler işjeň gatnaşdylar. Bu gün Türkmenistanda sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmiýeti hemem wajyplygy ýokarlandy. Milli sporty ösdürmegiň we jemgyýetde sazly durmuş ýörelgelerini berkitmegiň strategiýasynyň baş maksady sport hem-de bedenterbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň, aýratyn-da, çagalaryň, ýetginjekleriň sanyny artdyrmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda aýdylanda, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda üstünlikli amala aşyrylýan Saglyk Döwlet maksatnamasynyň netijeliligi barada aýratyn bellemek gerek. Bu maksatnamanyň çäklerinde häzirki zaman lukmançylyk merkezleri, şypahanalar, derman kärhanalary we milli saglygy goraýyş ulgamyny täze derejä göteren beýleki ugurdaş desgalar guruldy. Döwletimiz häzirki zaman sport-sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hem-de halkara ölçeglerine kybap gelmegine ägirt uly serişde bolup durýar. Sportuň sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň çeşmesidigini, ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň yzygiderli artýandygyny bellemek gerek. Çünki sport bilen yzygiderli meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem, ruhubelent bolmagyna, şeýle-de oň döredijilik işine oňyn täsir edýär. Sazandyň we bagtyýarlygyň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistan bu babatda sazan durmuş ýörelgeleriniň, bedenterbiýäniň we ýakyn hem-de uzak geljegi nazarlaýan sportuň ösdürilmegine, wagyz edilmegine gönükdirilen anyk çäreler babatda beýleki döwletlere görelde bolýar. Hormatly Prezidentimiz sportuň parahatçylyk döredijilik ugruna aýratyn ähmiýet berýär hem-de Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwrülmegine giň ýol açýar. Mälim bolşy ýaly, Arkadag Prezidentimiz sport halkymyzyň saglygy bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda dünýäniň onlarça döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmaklygyna geçirilýän Ýaşlar Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyrdy. Diňe bir türgenleriň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirme arkaly däl, eýsem, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýänleriň ähtini çekmek bilen, köpçülikleýin çäreleri geçirmek arkaly bu oňyn ýörelgäni dowam etmegiň wajypdygyny Hormatly Prezidentimiz hemişe belleýär. Mähriban Arkadagymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe saglygyň sakasy bolan bedenterbiýäni hemem sporty ösdürmek, oňa ilat köpçüligini giňden çekmek babatda öňde goýýan aýdyň wezipeleri Ahal welaýatynda-da üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ahal welaýat Ýaşlar guramasy, welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi şeýle-de welaýat kazyýeti tarapyndan geçirilen ýaryşlaram munuň aýdyň subutnamasy boldy. Diýseň gyzykly hem özüne çekiji ýagdaýda geçen bu ýaryşlarda ýurdumyzda sazdan durmuş ýörelgesiniň halkymyzyň gündelik ýaşaýyş durmuşyna barha mäkäm ornaşýanyny ýene-de bir ýola görkezdi. Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşşäger hem-ä Magtymguly etrap Geňeşleriniň sport we ýaşlar syýasaty bölümleriniň sportuň dürli görnüşleri boýunça guran ýaryşlaram juda gyzykly geçdi. Oňa şäheriň we etrabyň ähli orta mekdepleriniň okuwçylaryndan düzülen ýaş türgenleriň we türgenler toparlarynyň ençemesi ýokary okuwlentlik bilen gatnaşdylar. Ýaşlary sporta çekmekde, sagdyn ruhly nesli kemala getirmekde ähmiýeti diýseň uly bolan bu ýaryşlaryň her bir duşuşyklary çekeleşikli we dartgynlygy bilen tapawutlandy. Daşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň guramagynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Ýaşlar çekeleşikli häsiýete eýe bolup, türgenler öz ussatlyklaryny görkezdiler. Ýaşlarda sportsöýer ýaşlaryň sporta bolan söýgüsiniň güýçlüligi aýdyň ýüze çykdy. Lebap welaýat gümrükhanasynyň guramagynda geçirilen ýaşlar gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Ýaşlarda gullugyň işgärleri özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Mary welaýatynda-da sport ýaşlaryna giň gerim berilýär. Döwlet gümrük gullugynyň Mary welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmaklygyna geçirilen ýaşlaram çekeleşikli häsiýete eýe boldy. Welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylary sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilen bäsleşiklerde öz başarnyklaryny görkezdiler. Şeýle sport bäsleşikleri Balkan welaýat kazyýetiniň guramagynda geçirildi. Onda kazyýet işgärleri sportuň dürli görnüşleri boýunça özara bäsleşdiler. Hormatly adamlar, ene gursa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün birinji iýulda sagat ýigrimiden ikinji iýulda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumatgullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, dem gazy günatardan teýle sekuntda dokuz-on dört metr etýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi-ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz iki-otuz ýedi gradus yssy bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, demirgazgünordan tegelýär, sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijäsine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündiziniň otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar.

Howa gijesine on sekiz, ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk günordan telli sekuntda dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus maýyl, gündizine ýigrimi sekiz, otuz üç gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tele sekuntda on-on iki metr ekýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi dört gradus maýyl, gündizine otuz bäş, otuz ýedi gradus yssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň ikisine magnit hadysasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşligiň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet Adam üçindir. Hoş wagtyňyz.